Ah, zviri sei team rangu zviri sei mhuri yezimbabwe zita ndigoda wekwamoyo kana kuti baba ororo twins from ya podcast guys nhasi ndakarohwa neflu but ndasarudza kungoti haa rega ndiuye nenyaya iyi panapa bcause nyaya yakaoma so chadona chiri kuramba chichingomarinetwa chichingovandudzwa chiri kupinda makasiyana siyana team rangu saka ndauya nechenjedzo last week ndanga ndiri kubulawayo chigadzisa motikari yangu nomwe mufesi anonzi day vari kubulawayo munoyomuziva e, amuna anosikamwa zvikuru anogadzira mad 4 d so kune shamwari yedu inonzi doku doku vanotengesa motikari kubulawayo vane casel saka vanopinza zvinyama zvemota zvibhora zvega zvega vakabva vauya vachibuda ziya zvikanzi day Handina kana mate mukana. Ndahundurwa. Chii chii dog? Zvikanzi ona wangu ka. Ndanga ndiri paMax Garage. Ndasvika paMax Garage ndichida kutengera team rangu pizza ndiende chii? Paden. Ndobva papinda umwe mfesi achiratidza kuti anondiziva so ati dhoku dhoku musarova muchidaro dhoku dhoku moziva kuti dhoku maakumberi hamuri kuti inspire semageto yotsi dhoku. Nina ndirwadziwi nemwi mota iyi hapana anayo mbla wayo iyi. Hapana munanayo hanzi aitotaura achitovhura door abva atogara pafront seat zvikanzi Dogo handirwadziwe nemi ka 50 aka ndekekupemberera mota momboniperekedza tichimboifila tomboenda pamakokova apa hatodzoka mai manje pane kadhiri kandoda kungodii ngonofaisa ipapa apo hanzi ndichimubvunza kuti ah, wangu ndarasika ndiwani zvakuita kunge chi ndiri kumudadira mfeso anobva ndangoti abho ah, wangu haa ah, bho wangu kuzama zama chichichichi vakutodhiraivha motikari vakanaka chi pamakokova vasvika paden paya zvikanzi dhogo papa nechigedhe chimwe chemarata chemazenge mazinki zvikanzi dhogo e, rovai bhera katatu Toku pi pi pi vabuda mukomana hey tam fo wetu chichichi vakomana vato mhorosana pachindex ini chindex zvangu chondivhara but eh ndo yakaitika zvikanzi una mula e here zvikanzi e ndina mula e chero b yacho iripo futi uri kuda chii iwewe zvikanzi haa ndiri kuda mula a zvikanzi deposit yangu zvikanzi haa no iyi same dhiri zvatakangoita last time zvaizva ndo zvandongoita murungu achingononditambidza ini chidzokawo nechi nemasinhi ako haa tagara muchibusiness unozviziva iwe ndobva vabudisirwa chisachet chimwe chiri kuonekwa chine zvoupfu upfu mkomana ndobva atokanda atoshafa mumota madhoko zvikanzi dhoko iyi mota manje ka ndo ine lucky ndaidomuka kuti sinhi ndicharishayiwa tazoita mari manje imuchibata imwe 50 garai mabata imwe 50 e, mugowedzera muchape haya ine ine makulayo ndeye muchape then kana tadzoka kudiruku handichangona ndichakuwedzera ichii ndogona kupai kana ka 3 waya tombo celebrata mota dhoko takakuzivai kubva kare muchingorema ndoziva kuti mari hamuidi but haa mari haigotiki ndinofanira kutombokunaisai bhozi haa ino zvangu zvaita varova mota vaenda chii paascot vasvika paascot paipa zvikanzi rovai bhera katatu ararohwa bhera pi pi pi pasina nguva pauya murungu murungu mveti avaya akabata kabhegi kakazara mula baba ndobva kasvika kakanzi pabonet radhuo kuda ndobva ravhugwa zvikanzi verenga mari but hangoverenga kupedza nguva tione staff rangu ndobva murungu atambidzwa mula a yaya zvikanzi nemurungu wauya naye necorrect deal here zvikanzi apo murungu vabene zvakatora ka ndobva atesta testa chii mula yaya ndobva ati iwe this is mula a but ndakuudza kuti ndiri kuda mula b ndobva mufesi ati shit Ah, sorry murungu sorry murungu rekai ndoona kuti afaa murungu achitotora kabhegi kayakayaka aitodzokera zvikanzi hausi ah, serious nemadhiri murungu ndobva adzokera mukati fesi ndobva ati ii ndinge ndine mhepo tokwini anditoona dai mufesi uyo akasvika ake akanzwisisa ndobva mota yarowa bheki mota yarowa bheki baba yabaya ivasvika kumakokova kuya kuya pi pi pi mupesa adzoka zvikanzi mari yangu zvikanzi aiwa chamari murume ari kuda mula b zvikanzi wati ei wani handichadonzisi zvakuita haa deposit pamberi ga mari yangu mari yangu mari yangu ndipe kana deposit ndipe kana half ndipe kana 3000 kana 4 Eh, mfesa kana handina mari hangu ha kana ndiri chiramba chi ngarirambe but ndo zvandiri tokuudza ndobva adzosera chichechi andobva angoti a ah, ndokuzvaramba izvi haa ngatidzokerei monisechi paya paya hanzi mota yarohwa zvakanaka nadhoko hadhoko havana basa nemadhiri ari kuitika ka but hameno moyo mawo zvavaifilawo vakazozvidudzira pamberi apo vasvika pamax garage paya paya mufesi atoti haabo mufesi arova nharo 1 2 3 4 wafamba zvimameters haa dhoko vamuti haa wangu dzoka panapa iye fese ari kumboda mari ka kuti dhiri yari ichike zvikanzi ah, hatati deposit anogona kuda kana 3000 kana 4 kana ngomba yose 6 bos tongosvika ichipiwa 10 ana matoiona mari yayi 10000 zvikanzi nadoko hazvimbori zviizve zvikanzi ah, uya mushongo mabhiza ndonoita kuti mabhiza amanye ende hausi kuwanikwa chi muzimbabwe fesi uyo aya ana kule vake vari abroad ndo vanomutumira chi masinhaya ende varungu ndo zvinhu zvavanoda izvi vari kudozvishaya saka zvinhu zvayo zvazviri pademand zvikanzi a padeni madham yangu ine 2000 but ini mubhengi ndine mari ndokwanisa kutora 1000 adhoko avo vaenda pabhengi charara 1000 vaenda padeni vanopa 2000 vadzokera kuya kuya dhoku ndo vakutonegosheta nemufesi manje ah Shamari ta, ta, ta, tawana three unokwanisa kutipere tingomaisa dhiri chichi i know kuti e, uyu mogona musingatrustan but chimbotrustawo inini mudhiri chichi chichi hamveso ati ha dokusaka nduma kudobata mula yangu ah tokuvabata mula yaya vaenda kuascot vasiya 3000 pamfesi uyayo vasvika kuascot kuya kuya zvikanzi rovaibhera rovaibhera vati pi pi pi murungu anga uye pi pi pi murungu anga auye pi amfesi akati haisi nyaya rikandipindire mchi murungu mukati but musarai nechi nemula yenyu e, then murungu paanongouya ndongodouya nebag todopiwa bag todzokera fesi akangonopinda kwakaenda imbwa ndo kwakaenda tsuro adhoko vagara paya kwezvitwo hours vasumuka paya paya vati rega ndidzokere ndinodzosera mula izvaramba izvi ndiende padheni

Tokuva kubudisa kapepa zvikanzi iwe soda yekubika maqele maqele aya mhene mumati chii so mati mazembera bodo maqele mwana vati maqele chichichichi mazembera bodo soda yekubheka iyi chii chakadaro ichocho tokuvangobuda ziya ndokudzoka kwavakaita kugara chikwatanga tiri vachobuda ziya saka guys tiri kuti chadonha chiri kurohwa nemhando dzakasiyana siyana ngatigarei vana vezimbabwe mari iri kunetsa ngatigarei tingwarire kungobudisa mari nokungopinda mumadhiri atisinganzwisise chisina iwewo mukati zvausingazivi zvinofamba sei siyana nazvo siyana nazvo siyana nazvo charamba ndichikupai more videos and eh, ndine imwe futi eh, yandasangana nayo zvakare yandichange ndichikutsanangurirai pamberi apo goodbye See you. Mova nezuva rakanaka imimi. Thank you.